batabwirwe kugira emikago omu maka gaabo na n'okukwatanisa obwo barikukundana ekirayambeho okubuurira engiri obu babire bari aha mukoro ogw'okuhamya omukago ahagati y'ekanisa eya Robsis ahamwe n'eya Nyakaita Church of Uganda. Abakristaayo baahabwa kuguma nibataasa emikago omu maka gaabo barikukundana bakabuurira engiri nk'oku ekyahandiikirwe kirikugira ngu Yesu ku yaabaire naaraga abeegi be yaabagira ati, Ku muriguma nimukundana, nibwo abantu b'ensi barimanya ngu mukaba muri abeegi bangye. Rev. Canon Edward Namanya, ori Ssabadiikoni wa Burunga, yaagira ngu eki nikyoreka ngu engiri ya Revival ekatandikira omuri Nkore omu mwaka gwa rukumi orwenda ana na mushanju. Kandi oburungo nibwo yatandikire okujumwa omu mwaka rukumi na rwenda na mushanju. Orubura okaizire, abantu ku baajumwa, baayombeka amakanisa. Kandi hati bwanyima, ku twaija aha mukoro nk'ogu, nituba nitusiima Ruhanga ahabwa Revival kandi n'okwongyera kushaba North Ankole nk'obureeberezi bw'omuka gw'okukwatanisa abaahurire tukikope nikiruga Rw'obusiisa na Nyakashita mba ngu amariisa goona gaakwatanisa nitugira effort emwe eya Revival. Ku baajumirwe baakwatanisa, ku baakwatanisa bayombeka amakanisa. Baranabasa Robert. ori omwahuri wa Roses Church of Uganda yaagamba ebi obu baaba nibahamya omukago gw'amakanisa aga eya Roses Church of Uganda hamwe na Nyakahita Church of Uganda. Yesu ku yaabaire naaraga abeegi be, yaabagira ati, Ku muriguma nimukundana, nibwo abantu n'ensi barimanya ngu mukaba muri abeegi bangye. Mbwenu eki nitukikora omu karomborombo ka Ruhanga, akaromborombo ka Yesu, okukundana. Okubuurira hamwe engiri tukwatanise, okukora omukago tukwatanise, okwombeka ekanisa tukwatanise, okushabirana tukwatanise. Ebirikukorwa aha nituba twine prayer team bagyenzi baitu aba Nyakashita nangwa n'okutunga hamwe amatungo g'ensi tukwatanise. Bamwe omu Bakristaayo baahayo obujuurizi ahabw'ebi ebi barabiremu n'ebibareeteire okujunwa.

Poliisi aha district ya Kiruhura yagira ngu enkwatanisa nk'egi neyongyera aha ntunguuka kandi n'okuta omu puroguramu za gavumenti omu nkora. Kwonka mbwenu ninsiimira Ruhanga ahabw'okuba nkaitwe abeebembezi ba gavumenti twareeba abantu nibareeta puroguramu nk'egyo ahabw'okuba hati noohurira nk'ekigambo kya PDM. omuntu nibamuha miriyoni emwe nayo reero ni tageti y'okutunguura omuntu kwonka bariya bareeta ente ikumi bahereza oburiisa na individuals mbwenu nindeeba nk'omuringo gumwe ogu ekanisa nayo erikuhagira gavumenti. Rev. Kashaija Dan ori omwahuure wa Nyakahita Church of Uganda yayoreka ekigyendererwa eki. Nywana naitu.
Twaza omu mushana owaitu twikiriza ngu tunywane nabo. Ku twikiriize baatweta ngu mwije owaitu. mbwenu twaija twaija kunywana n'abaarwo obusiisi tihariho kindi tihaine eki turikugura tihariho eki turikuguza aa twaija nk'ab'eishe-emwe batubuuriire engiri tukunda Ruhanga twaija nk'oburiisa bwa Nyakashita. Twija kureeba ab'oburiisa bwarwo obusiisi nk'abantu ba Mukama. Okutongozaho omukago ogu ahagati y'amakanisa gubaire omurundi gw'okubanza omu kanisa ya Uganda kandi omukoro ogu gubaire aha mbuga nkuru z'ekanisa ya Rwobusiisi Church of Uganda omu busabadiikoni bwa Kinoni obureeberezi bwa North Ankole. Ndi Job Kato abwa Sky TV yaga enshonga omuri Kiruhura.
Webale Job Kato namakuru ago twazagaruka tuhuumurwe kakye tugaruke.